Yn y wers gyntaf, ni di edrych ar sut i roi cyfarwyddyd i wneud i rhywbeth ddigwydd. Ni di edrych ar y blociau a sut mae reina'n effeithio ar ei gilydd. Ni nawr am edrych ar animeiddio yn bellach ac edrych ar loops, fel bod pethau'n cario ymlaen i ddigwydd. Ni am fynd i'r gofod yn y wers yma. Felly ni'n dechrau gyda prosiect newydd, um, a gan bod ni'n mynd i'r gofod yn y wers yma, rydyn ni eisiau dewis cefnlen newydd i'r llwyfan, a ni'n mynd i ddewis un sydd gyda um, y ser. Felly fyddwch chi'n gweld fan hyn yn yr adran gofod a wedyn yr un stars. Um, a mae angen cael gwared o uh, gath trwy glicio delay. Nawr, ni'n edrych i roi corluniau newydd mewn, felly um, dewis corlun a allwch chi chwilio am roced, na fe, a wedyn ni hefyd eisiau ychwanegu y ddeiar. Allwch chi osod nhw pen a un pen o'r sgrin a llall y pen arall na fe. Felly, y peth cyntaf ni eisiau gwneud yw troi y roced fel bod e'n gwynebu y ddeiar. A'r bwriad yw wedyn bod ni yn symud y roced tuag at y ddeiar. Felly, gwisgoedd a dewis o gwmpas y roced. A fe welwch chi ar wylod y roced, mae yna ddau saeth bach, a os ydych chi'n gwasgu hwnna, allwch chi droi y roced, a bydd hyn yn ymddangos ar y llwyfan hefyd, na fe. Felly, ni'n mynd i ychwanegu cod i'r roced ma nawr, fel bod e'n symud tuag at y ddeiar. Felly, os newch chi gopio be dwi'n neud fan hyn, ni'n mynd i'r un digwyddiadau a dewis pan fydd banner wedi ei glicio. A wedyn symudiadau, felly beth sy'n digwydd pan mae'r faner yn wedi cael ei glicio? Wel, ni eisiau roced pwyntio i gyfeiriad. Os newch chi roi dim mewn fyna, os ddim pwyntio lan. A wedyn ni'n mynd i osod cyfeirnodau fan hyn. Felly, allwch chi roi 150 a 150. Ni mae fe ddweud rhywbeth wrth bod e'n gadael uh, tuag at y ddeiar, felly ni'n mynd i weid helo, a ni'n mynd i adael hwn am ddwy eiliad. A nôl i symudiadau yn awr, felly ni mae'n fe bwyntio tuag at y ddeiar, a ni mae'n iddo fe symud am y cyfnod yna hefyd. Felly, beth wn i weld beth sy'n digwydd nawr ta? Newn ni glicio'r faner. Nawr, roced yn dweud helo a mae'n symud tuag at y ddeiar. Felly, dyna ddechrau'r animeiddiad. A ni'n dechrau gweld nawr sut mae rhai blociau at ei gilydd yn creu digwyddiad ar y llwyfan. Felly, nawr yn mynd i uh, newid y bloc ola, ni'n mynd i gael gwared o'r llithro a ni'n mynd i newid y ffordd i ni yn neud hyn. Felly ni'n defnyddio'r bloc ailadrodd a ar gyfer hyn ni'n gallu rhoi bloc symud o'i fewn e. Felly ailadrodd 200 o weithiau a symud dau gam. gweld nawr bod e'n mynd bach yn llyfnach. Felly mae dal yn neud yr un peth, ond mae'n golygu bod ni'n gallu rhoi lot o opsiynau o fewn y lŵp ailadrodd yma. Felly, be ni'n mynd i wneud nesaf yw edrych ar newid lliw y roced. Nawr, allwn ni wneud hwn yn yr un adran, sef o dan yr ail adrodd, a Ni'n mynd i ddewis y bloc newid effaith, lliw. A dyna fe, dyna'r roced yn newid lliw wrth y fynd tuag at y ddaear. Nawr, beth fyddwn ni'n awgrymu yn ei nesaf yw edrych ar faint y roced. Allwn ni wneud e'n llai wrth y fe deithio tuag at y ddaear. Felly allwn ni ddewis gosod maint i 100 a fydd hwn yn mynd ar y top, felly mae hwn yn ffeithio yr, um, y rhan gyntaf. A wedyn ar y diwedd newn ni wneud newid maint gan minus 3 a gallwch chi weld beth sy'n digwydd nawr na fe. Felly mae roced yn mynd yn fach, fach, fach ac yn teithio teg at y ddeiar. Mae'n bwysig bod chi yn cadw eich prosiect, felly allwch chi ddewis ffeil a cadw eich cyfrifiadur. A gallwch chi gario ymlaen gyda beth ni wedi dechrau fan hyn os ych chi eisiau newid y lliw yn bellach neu newid y maint, ewch amdani.